Salam dostlar. Täze wideo hoş geldiňiz. Bu wideoda e, men ýurduň içindäki e, mysal üçin e, gatlaklar bar. Girdeýji boýunça bölünen gatlaklar, mysal üçin baý gatlak, Ortaça girdeýjili gatlak we garyp gatlak. Bu üç gatlak barada gürrüň etjek we haýsysy şolaryň içinde ýurt üçin iň möhümlisi, şol şo barada gürrüň ederis. Birinji gatlaga baý gatlak diýeli. O gatlaga kimler girýär? Oňa millionerler, milliarderler girýär. Ýagny Ähli ýurtda-da millionerlerem, milliarderlerem bar. Kärhanalaryň, multikorporasiýalaryň, multikorporasiýalaryň başlyklary diýeli, ýagny şolary, şolaryň eýeleri millionerler, milliarderler baý gatlagy düzýär. Indi ortaça gatlak, orta gatlak. Olar baýam däl, garybam däl. Şol öz ortaça girdeýjisini gazanýar we ýaşaýar. Olara obyçny işgärler girýär, telekeçiler girýär, girdeýjisi milliondan geçmedik zat ortaça telekeçiler. we e, öz girdeýjisini gazanýan e, adamlar girýär. We garyp gatlagam belli bir sebäplere ýa-da işsiz, ýa-da e, işläsi gelenok, ýa-da ýöne e, garyp şu gatlak, şu gatlak garyp gatlak bolýar. Indi şu üçüsinden haýsysy e, ýurduň ekonomikasyna we islendik bir ýurda iň bir wajyp gereklisi haýsy? Belki käbiriňiz ylalaşman bilersiňiz bu pikir bilen, ýöne meň pikirimçe bu Iň bir gereklisi ortaça gatlak. Sebäbi bularyň bu gatlagy köp ýurtlaryň segsen prosendi ortaça gatlak bolýar. Ýagny bulaň telekeçiler, işgärler şolara ortaça gatlak gatlagy girýär şolar we bular ýurdy düzýän gatlak. Baýlar ýurtda bir ýa-da iki prosent bolýar. köp baýlar, millionerler, milliarderler ähli ýurtda-da bir iki prosentden geçenok. We garyplar, garyp, garyp gatlak, girdejisi pes gatlak, şol ýagny olar onuň bäş ýa-da ýigrimi prosente çenli bolup biler. Käbir ýurtlarda mysal üçin Hindistanda ýigrimi, ýigrimi bäş prosent şu wagt garyplar gatlagy. Garyplar diýende o köçede dilegçilik edýänler däl, ortaça girdejisi ortaça ortaçadan pesräk bolanda, indi men girdejisi pesräk gatlak diýeýin. şu gatlak. Indi iň esasysy şol ortaça gatlak we ýurda nähili peýdasy bar bularyň. Islendik ýurtda mysal üçin bir krizis bolanda dünýä krizisi mysal üçin şu pandemiýa diýeli koronawirus ýaýramanda ýurdy aýak üstünde saklaýany şu ortaça gatlak. Baýlar-a olar öz pullaryny alyp biler ýa-da uruş başlanda diýeli. Uruş başlanda, mysal üçin, baýlar-a ýurtdan pullaryny alar-da gider, ýöne ortaça gatlak olara şol ekonomikany ýene galdyrmaly bolýar, işlemeli bolýar, pul gazanmaly we ekonomikany galdyrýanam şolar. We üçünji gatlak olara olar öňden hem puly ýok. Olar uruş boldy, bolmady, uruşdan öň, soň kän bir tapawudam bildirenok olara. Şoň üçin olaryň peýdasy baý, ýöne ortaça gatlak ýaly däl. Şoň üçin iň bir wajyp, gerekli gatlak ortaça gatlak. we ähli ýurtlar şonuň üçin telekeçiligi goldaýar we şolary şo gatlagy ösdürmegiň ugruna ugrunda köp işler alyp barýar. Eger-de sizde başga pikirleriňiz bar bolsa, onda kommentariýada goýuň we e, indiki wideoda şolar barada gürrüň ederis. Soraglaryňyz bar bolsa, goýuň. Soňundan olar barada-da e, gürrüňdeşlik geçireris. Laýk goýuň we podpisatsa etmäge unutmaň.